Jena wieħed minn tużana, aħwa, konna s-ġiju jahna, missiri kien bil-ħobs u koll. Difatti kienu jisibuna ta' Pawlu ta' l-forn, jek Tħares dawra tara l-laqmi kif kienu jisibuna s-siġġiewi. Insomma, u kellna forn ħdej il-knisja, s-siġġiewi u konna għadna naħdmu l-antika. U bdejt nikber u bqajt nejn il-missieri. U ma' żmien sir jaf missieri sar jaf li hawnhekk forsi seta' jinbieħ. U peress li jiena kont ma' ħafna ħuti l-idea ta' missieri kien li jiena nkun għal rasi, ibda biex ta' missieri kien daqsxejn forn żejr ħafna daqs lokna milli għandi jien. U u ħaseb u kien qed jipprepara n missieri li nsib forn jista' jkun jibqa' għal futur tiegħi. Difatti hawnhekk ma kienx mibni meta ġejt jien, kien għad kelli biss 20 sena. U meta ġejt biex nixtrih, is-sid beda jitbissem jekk mhux biex jidħak ukoll. Għax ma rridx minni li ta' dik l-età rrid nidħol għal dal-pis ta' xogħol. U għetlu kemm il-darba li minni xniċajta u baqa jgħidli li rrid nġib adult miegħi, għalli ġib imqar il-missierek miegħek għaliex mhix nemmek. Insomma, ftent ma' missieri u ġejna darba fl-għaxija U mbagħad hemm kien konvint li ħa nidħol għarpis. Speċi ma rridx jara li jien nidħol għarpis bla ma nkun avżat speċi minn adult. Ma kienx jaf kemm jien kont committed. Insomma, u sar il-negozju u ħadd over jien. Dan kien qegħdin nitkellmu fil-1982. U ftit wara żżewwieġt u kelli l-familja u bqajt u maż-żmien kelli magna antika issa jekk tkunu tridu nurikom ir-ritratt tagħha u dan u kont naħdem magna antika kienet tal-injam qisha ċoqlajta taħdem. U maż-żmien bdew ġejjin il-magni ġodda u kien hawn magni ġodda diġà, imma peress li kont għadni nibda u bil-familja il-prijorità kienet il-familja l-ewwel. U ma' żmien xtrajt waħda iktar moderna u bdejna naħdmu aħjar. U għalkemm ix-xogħol beda jonqos għax bdew jinfetħu ħwienet u hekk fix-xogħol. U u mbagħad eh, kif qed ngħidu bdew jinfetħu l-ħwienet dak iż-żmien għax kienu jgħalqu fl-ofsinhar u kienu jiftħu fl-erba. U għax kienu jitun ċans noqgħod ġieli għax x'inhi biex noqgħod kulħadd kien jisir jibqa' il-ħobż. Imma ma' żmien imbagħad dal-affarijiet li bdew jinbidlu hekk, bdew bdew diħlin dal-ħobs ta' barra hekk u minn dejjem kien. Imma n-nies isa bdiet taqleb u anke l-lifestyle tan-nies bdiet tinbidel il-mod. U llum qegħdin kif aħna llum, jiġifieri fis-sens taħdem għax kont qed tibqa' taħdem għax jiena f'demmi kien da xogħol. U qatt ma bdilt xogħol ieħor. U kif ktejli nagħmel xi ħaġa oħra, naħseb li ngħidlek ma nafx. U biex jgħinni missieri, bejn għax missieri kien wasal biex jirtira. U bejn għax riedni nfittex naqta' mid-dejn, kien tani aħna aħna ngħidu l xogħol u kellu tliet xkejjer u tani xkora minnhom. U għax konna nagħmlu tliet furnati s-siġġiewi u l-aħħar furnata ħallija għalija. U ngħidlek biex biex qbad kien għalli l-ewwel dar l-ewwel darba biss jew it-tieni darba l-iktar laqat kont qatt fil knisja ta' siġġiewi u x'ismu u kont qbad il-klijenti mis-siġġiewi wkoll. Apparti li għandi xi ħanut witilgħin intih il-ħobż għar-ristorant. Fija. U minn hemm kont bqajt immur is-siġġiewi sakemm baqa' ħajjex. Mbagħad ximmiet jisni qtajt immur minn hemm. Imma għatta fil-raġuni kienet oħra wkoll, forsi ma mettejti. Tant tkun ikollok tagħmel hawn li tibża li jekk ma jkollok xalfejn tmur, kon nibża li ma mhux narax. Allora bqajt inżomm bl-iskuża tal-ħobs li mur is-siġġiewi fl-aħħar konna għalaq nittawa l-missieri. Dik I'm related to inni 35. Difatti jena 55 maluqa, din ħana laq 56. Ġviri related to kon. Kont ġviri bdejt diġa. Kien ftit kien jini għalaq 20 ġviri. U bat għajna għaddejn imma ma' zmin kollox beda jonqos ġviri ma' kienx għaw, ma' xork, ma' jkollokx Ħwienet u hekk biex taħdem ma taħdimx illum. Ġifieri u jiena it-tfal tiegħi issa għallimthom l-iskola, kelli erba' subien, u ħadd ma jrid jieħu da xogħol. Difatti xogħol tagħna kattiv wisq, ma mawx min jistikjah kif nistakjaw aħna. Ma nifilħux, irridu nqumu għax-xogħol. Jiena mietu ommi u missieri l-għeżież li kelli, qatt mod rajtu jmut. Minn hawn qaluli li miet missieri, jiġifieri, u anke żżewġna. Jien iżżewġt filgħodu biex flaxija armajt biex xogħol. Ġesu żmien kien għadni nibda il-ħajja ta' familja. U rridna li jiena ma bħafna sakrifiċċju u commitment qegħdin nagħmlu. Dik l-istorja tiegħi in ġenerali.